Como un hoben MC, como un hoben en general, mi ta gusta push mi hobennan, eh? Mi ta bisa mi hobennan, maar sobra, awe ta boso, mañana nos. Que men nos te cera cabez, nos cera unión, y nos ta bay dilante junto. Hey, un digo nos, awe, mi brother Lamarte, un digo nos, mi brother is seguro welcome in studio di mas Dankie, moderno, aki dan ruba, so feyora pa drenta, pa waki, say direction di Turin, de Kirimi, Welcome to the studio man, con a bai awe? Ey hopi hopi bon tarek, danki pa tin mi awe aki no. Sigur men. Dus awe nos a wini lansa kantika si ku bo. Master, no bo sa um um mi pa ultimo tempo nan mi a mira kon bo ta moviendo. Mi tin ku puntra bo um di unda e parti di kanta aki a sali? Pasobra at some point, wa esaki ta mi perspek mi por ta robes no, mi tabata wak bo den tur fiesta. Mi ta wawbo pa rainan, mi ta wawbo pa rainan. Riba drip, guy gusta wawbo, mi no, mi no ke spera bo koleganan skucha, bo gusta drip! Paso ami ta traha den drip. Mi pa mi no bisa ki otro bo ta gusta, pero bo ta gusta un drip. Um, pero mi ta wawbo riba drip i un dia pa otro, bo ta den man, bo ta kanta, Jay bota bota bota jumping aki ai ah, so sí. y mi te quiere nan bai pasión con con bota ta canta na chiquito con con ese bai eigenlijk si si mi bisa si mi gaya me ta a woki mi te quiere si un año cantando Aha. pa sobra mi a competir den Kaizen Soca como mi te cora um, año pasa si ta jis un brother schrijf mi en Miami te bai pa so mi ta van plan un challenge gewoon sí dus ma bai Um, y e biaki, ya, yeah, oki nos a, te forma parte di impact. No, mi sa, mi ta wake, eh, mi ta kumi ta kora, ba kuminsa poco poco. Ta canta un candica aquí, un candica allá. Sí, sí, Y poco sí, kiko sí. nan ofrece, of abo papi, ko empa sí. con ese abai. Dus door di un video, cantando okay. su kumi, y si bisu cantica mes, mas mas play. Um, na wake video, dus nos mm -hmm. manager Jason Brown, um, ela acercame para un tryout, y así na ma... forma parte di banda. Sí, trae un Mas, trae bon. Pero, que me la woki ainda bo ta den e proceso di siña, no? Sí, sí, Siña sí, sí, con, sí, sí, con, sí. am, ah, pa, e tonada, nan, Seguro todo que sí, esaki. seguro que Que sí. me, mi sa cu den proceso, bo no ta siña javi pa mañan. Seguro que no. Pero mi ta sigur cu un bon team bo tras, am, nan tur ta acompaña bo cu todo esaki, correcto? Sí, sí, sí, sí. E banda en general full, e frontnan también, mas sin hopi tips di mi, Mi por e imaginá. frontsnan, lo que ta Maggie, um, JP, Juan Pablo, um, René, Oye Mikey, Nan ta echt gait mi hopi bon, loke ta Freddy tambe, Shubi i Jason, echt bon tips. Básicamente full banda, ja? Full banda. no tin un dos, pa bisa full banda pa mi shuna. Hasta hasta músico na mes que toca mesa na mi tips que tu idana mi, dus echt full banda. No, bosa bosa um poco poco banta honesto, um no bota hoben tambe. Um, nos papa pie ku, okay, at some point e grandi nan ta bai bira mas grandi. Yes. At some point nan ti bisa, bosa I'm not gonna do this anymore. I i p'esei ta great pa mira hobennan manera abo ta bisa, wow, ami si ta interesá den e mundo aki di músika, a maske mi ta nobo, pero mi tin e pashon, mi tin e amor p'e. Pero awo, am, awo bo ta kuminsando i awo bo ta bai keda siña moving forward. Am, den e género bo ta preferá soca òf bo ta dominando tur? Am, mi ta preferá soca, Oké. soca ta ègt na kurason, pero e banda sakando mi for mi comfort zone. Mi ta kantando otro kantikanan kaba, am, nos a bisa train mas kantika, dus

Sí, sigur ku sí. I um, sa kita un kantika di Freddy Vorst, nos Ok. okay. banda. E tabata tinele kla kaba. Nos a graba e kantiki ongeveer dos luna pasa. Um, ja, e idea bini kon pasa kon kantika. E ta tin par di letra nan kaba. Pero ami ku Jason a echt sinti kor. Mi nunca no a graba un kantika, mi nunca no a hace videoclip. Dus Ke mi it's new. It's all new yes, for it's you. all new. Dus ku e guia di Jason nos a adapta un par di letra ki koni. Dus e echt e kantika ta bai over di Weekend column mi bo trahando henter siman, bo tin mm. offload, bo sa, bo ta fadai trahando, bo sa ban offload urato, ban chill, ban vibe urato. Master, bo sa mi te kere ta ora pa nos laga nos oyente nan tamba escuchele. Um, damas y caballeros, tú eres uno que está escuchando. Um, bo sa conversando y no solamente conversando con otro gente, man mira Um otro producernan tambe ta share, um por ehempel un Ray Jelice Bello Sí. cu a pone cu tambe ta un di hobennan tambe den e mundo di musica um cu a pone cu esaki ta algo internacional y esey man e super great con um mas producer tambe ta kita Sí, pusha sí, otro. sí. Ke men ban lo hace nobo nobo brand new saca for di e oven nobo nobo.

Um, e, e ta así diferente, e ta mustra como tan trabajo y unir a weekend. Vos sabe, Sí, quiere sí, nos sí. tin ese, ora que nos está trabajando, um, tur día, ya luna pa ya viernes, vos vos sabe, weekend, mi ser un rato de un break. Sabe, vamos a hacer un rest, vamos a hacer offload rato, you Ah. know, discharge. Dus zij kan dingen te bieden. Dus we zijn op trein ter Simon, we denken bij relaxen, we kunnen enjoy een rato. Há uma pergunta me tem, um, vos tem Impact Band, pero também me tem uma Impact Foreplay. Tem diferença? No, e banda mes ta yama Impact for Play awo, okay. e nomber awor refreshed. Oh, awor mi ta wak e riba t-shirt. Sí, sí. Alright, si ta si ta new branding ku ta bai tin ku Impact, okay. Entonces e brand e banda a mane refresh pa nos lansa sali duro otro aya. Okay. So nos ta bai bayendo Kaizen Soca tambe. Master. Mi ta bayendo kun Groovy kun Power. Entonces nos ta bai. Bosa ne te si ta mi pregunta ya, bo ta na mi chance entrevista bo, bo me ke contesta na. Pero um, e aya ki ba bai ku ku un otro grupo, toch? Ba bai ku ku um Kobe Denzi. Kobe, correct. Sí, sí, sí. Y awo pa 2025 ke men bo ta bay forma parti cu Impact West. Cu Impact. E cancionnan ta cla, produccionnan ta ready. Nos a cuminsa, nos a cuminsa. No, mi sa, tu hende bisa esey awo, no. tu hende bisa esey awo. Um, pero no, master, bo ta bay cu tur dos genero. Sí. No, super great men, mi ta konta intende, em, mi ta gusta nomber tambe, Impact for Play, Impact for ta Play. dunele un saus diferente, un Sí, diferente sí, sí. nomber, ke men, eh, sigur di mi parti, mi ke, mi ke desea por tur klase di éxito men, em, bo sa, komo hoben pa wak, em, gainan yòn, em, paso hopi bia, ban, ban, ban ta honesto, hopi bia ora nos ta yòn nan no ta kere fácilmente den nos,

En pak mes awe nos ta bay toka na Bon Vibe, Djesun Djesun Alright, unde esei ta? Celebration na Bon Vibe. Esei ta den kaya, serka di we Taco Bell. Esei Tin no ta kaya. pa tras di korte? Ban, aha, ban di Ok, korte nan, ok, si, si, ok. si, si. Nos ta bay tin Level Up Brass Band, en pak ta bay dal einan, nos ta bay launch e kantika aki live, prome bia. Master! Dor se ta full un vibe y nan tambe na bon vibe. No master men sigur um, di mi parti un bia tur kar tur klase di exito y Danki, bo danki. mesa cu cualkier produccion cu bo tin na caminda bo sa cu porta nan di XFM mi persona tambe semper ta bri pa yuda bo cu nos por pusha tur esakinan alright Thank you, kemen man. um, mi ta bay duna e oportunidad pa gradici tur esun cu por a yuda bo y tambe na mes momento bo ta bo ta invita nan pa solicita e cancion aki cu ta Weekend Calling Me. Sigur cu si, mi ta kier pa tur hende a follow nos page Impact for Play riba Facebook, ahí nan bo ta haña e link, bo por wak e cantica, scucha e cantica, tambe mi kier agradeci Freddy, Jason y Shuby, cu aki ta tres nombernan cu a yuda mi cu full e coki, Elay cu a graba e videoclip pa mi, Elay Petonia, tambe cu a guide mi full, pasobra mi nunca no a haci un videoclip, entonces el echt guide mi bon así. Elay tambe POV, bon man. Sí, sí. Tambe full e banda mes, tur mi hendenan cu a bin pa e videoclip, mi prima tambe, e team cu nos tin awoki, Patras di cortina cu ta echt yudando cu a yuda cu tur e preparacionnan pa e videoclip. Tambe Amsey Unicon, Triple D Car Rental y Bon Vibe mes tambe cu a du mey den e videoclip y yuda yuda nos cu su lugar. Masa ruman, sigur exito. Masha masha danki. Ya si Ruben, mi ta pone un bia mas pa bo tende Weekend Calling me Impact for Play La Mar ta cante pa bo.

Ami, Dangi Ou di Bert, kandidato riba lista di mep, lo keda inová i transformá nos futuro. Inovando, transformando.

Dia seis di december vota futuro. Esaki ta un propaganda politico pagá. Abo ta kla pa risibé e magia di Elf? Join pa inaugurá Web Aruba su pueblito di Elf! Dja bièrnè dje sinku di novèmber di shete or pa djes dus or di anochi dilanti Web Aruba na Balashi. Lo tin músika di grupo Dibetico i Banda La Parranda. Bin selebrá i aportá na kousanan karitativo kumprando obra di man i kos di kome i di bebe di Heritage Foundation, Kiwanis Club San Nicolas, Mary Joan Foundation, Stichting Hunto, Grupo Aruba di Antes, Ambiente Feliz, Arubaanse Padvendersgilde i FAVI. Web Aruba i e magia di Elf ta wardabo dje sinku di novèmber.

Esaki ta un propaganda politico pagá. Pa registrá pa pos ta Aruba su servisio di e-pos ta rekerí algun stap masha fásil. Stap uno, Subí riba postaruba dòt kòm i klik.